Şu gün men Döwletmyrat Ýazgulyýew atly özüne žurnalist diýýän arkadagçy žurnaliste jogap berjek. Ýurdumyzda edilýän jenaýatlar barada garaşsyzlygymyzy alanymyzdan bäri maglumatlar berilmedi. Diňe Nyýazowyň özi aýyplasa aýyplaýardy ýokary ýolbaşçylary. Ýöne Nyýazowyň postoýanna bir ögünmesi bardy. Adamlar bizde indi jenaýat gutardy, indi bizde jenaýat ýok diýip. Onsoň birden-birdenem Çinowniklary öňe çykarybam, sen pylança million ogurlapsyň, sen pylança million gizläpsiň, sen kanistriň içinde näçe million gizläpsiň diýip, soňam özi öz agzy bilen hem boýun alyp otyr şu aýdýan zadynyň ýalandygyny, hiç hili de jenaýat ýok diýýär. Soň başga ýanakda-da Nadýa öňüni öňe çykaryp şol çinowniklary hem näçe ogurlyklarda aýyplaýar-da öz dili bilen. Ýöne şol ýurdam hiç hil jenaýatçylyksy ýurt ýaly edip görkezmäge çalyşýardy. Şol altyn asar diýip bir zat girdi. Awa şoňa da halky ynandyrjak bolýardy. Şu altyn asar diýmeklik bizde indi hemme kişi bolelin ýaşaýa. Jenaýatçylyga da zerurlyk ýok, ogurlyga, jümürlige de zerurlyk ýok. Çuwaleme Hudaýa şükür diýip. Ondan başlap da şol ýanky jenaýatçylyklar barada statistikany ýok etmek, şony bermezlik. Ynansak da başga ýurtlarda edilişi ýaly ha şol aý ýa-da şu ýyl şunça sany ogurlyk boldy, şunça sany korrupsiýa ýaňky, şunça sany adam öldürilişi boldy, şunça sany eýle-beýle boldy. Şol anyk-anyk jenaýat maddalary boýunça hasabat ýok, hiç haçanam bolmandy. Garaşsyzlyk aldygam, gutardyň. Sowet döwründe-de kän berlip durlanok, ýöne gözleseň, gyzyklansaň tapyp bolýar, bilip bolýar-da, Sowet döwründe. Gurbanguly wezipä geçip, puldan doýup, Däliräp aýdym aýdyp, meslikden wägirip, ýegellere, bajylara, goňşulara, golamlara, obadaşlara, ministrlere, hökümet işgärlerine, garaz, turekdäkileriň hemmesine meniň adym bilen edeňi et diýenden soň, jenaýatlar aç-açan edilmäne başlady. Ýöne žurnalistika kimdir birine töhmet atmak däl, žurnalistika hakykaty aýtmak. Urlup öldürilen Süleýman Tursunbaýew, Allamyrat Hudaýramow,
Aýyň ýigrimi ýedisine Allamyratjan gidip, Mary welaýatynyň Döwlet howpsuzlygyna öz aýagy bilen gidip, şu günem aýyň otuzy şu ýagdaýa getirip, Bizedem gelin akidiň diýip şeý diýip aýdyp jaň edip bu ýaralarynam ine seret görüň özüňiz döwlet kanun ba görüň ine üç günde näl derejä getiripdirler Mary welaýatynda şäheriň içinde bolan zatlar. Biziňem arzymyz bar şu zatlara. Zorlanyp öldürilen Güljemal Jumamyradowa. Başga-da kän. Müňlerçe bilinmeýän dogan-garyndaşlarynyň gorkaklygy sebäpli gany ýerde galan adalatsyzlygyň pidarlary bar. Halkymyz bu haramzadalar bile nähili göreşip biljegini bilenokdy. Iki müň ýigriminji ýyldan soň aktiwistler bolup ýüze çykmana başladyk. Her kim bir söz bilen zuluma dur diýse-de, bu haramzadalaryň masgara bolup gorkup başlajagyny ýuwaş-ýuwaş öwrenip başladyk. Bu, žurnalistsumaga gelsek, Edilen jenaýatlaryň hiç birini görmän. Žurnalistika hakykady aýtmak. Gelip gelip Gülälek gelnejemiziň ýigrimi ýaşly zorlanyp öldürilen gyzy Güljemaly gördi. Sebäbi Gülälek gelnejemiz mertlerçe çekinmän göreşýär.
Şu güne çenli hemme zada göz ýumduk, kanagat etdik, şükür etdik, Serdar Berdimuhamedow mundan artyk bolýan ýagdaýlara dilimi dişläp gezmäne meň wyždanym çatanok, ýigrimi ýaşly gyzym paýtagtda aradan çykdy, Aşgabat şäherinde jenaýatly ölüm bu, gyzymyň sudy bolmady, hökümet işgärleri gyzymyň işini alyp barmadylar, ine meň ýurtdan nägilelik ýerim.

Size ýüzlenýän alty million halkyňa eýe çykyp ýurdy ýurt şekilinde saklamasaň artyk seni islämzok. Git Serdar Berdimuhamedow. Muny çyn ýürekden aýtýan.
Žurnalist sumak. Sen diýýäň daşary ýurtlarda şolar ýaly jenaýatlar bar. Birinjiden olarda organ işgärleri elinden gelenini edip gözleýär. hasabat berýär, pylança jenaýatçyny tutduk ýa tutmadyk. Sen şol eliňdäki maglumatlaram alyp bilýäň, sebäbi olaryň organlary ynsaply, gizlänoklar. Biziň organlar bolsa islese jenaýat işem açanok. Ine ekspertiziň esasynda zorlanyp öldürilen Güljemal üçin jenaýat işem gozgamadylar. galanyny agzajagam däl. Her gün žurnalistka hakykaty aýtmak. Ikinjiden daşary ýurtlarda prezidentiň ýegenleri men ýaşulynyň ýegenow sen kim diýip edenini edip zorlap öldürip gezenoklar. Eger şonýaly bolaýsa prezidenti ýegeni bile bileje ýöredýäler atuw jezasyna. Üçünjiden hemme zat aç-açan edilýär. Ýurt boýunça umumy Jenaýatlar, ykdysadyýet boýunça maglumatlar telewideniýede berilýär. Bizde Altyn asyr, Ýaşlyk, Miras, olar prezidentiň şahsy kanaly ýaly. Ýurtda edilýän jenaýatlar, ykdysadyýet, halkyň hal-ýagdaýy barada obýektiw maglumatlar berlenok. Žurnalistika hakykady aýtmak. Talyp Abbasow ýurtda edilýän talaňçylygy beýan edýär. hem haýyr-sogawat işini ýöredýär. Aktiwistler umumy millionlarça adamyň sesi bolup otyr. Hany sen bolup görkezda. Adamlaryň derdi hakda ýekeje gyz gürleda. Sen žurnalistka hakykat aýtdyň. Seniň bar işiň taşşak götermek. Özem sen Soltan Açylowa gahryman enemiziň aýagyndan asylyp ýykdyň. Soltan Açylowa öňem hökümeti tankyt etdi, halkyň hal-ýagdaýy barada ynamdar maglumatlary berdi, häzirem şeýle. Sen öň Azatlykda işlediň, häzirem Gurbangula ýallakçylyk edip ýörsüň. Biz seniň gepiňe nädip ynanmaly? Azatlykdan pul almasa Soltan Açylowa, onuň hökümet pensiýasyny kesdi. Öýüni ýykdyrdy. Toguny kesdi. Ýetmiş bäş ýaşynda ýurduň içinde oturyp gürläp bilýän ýeke-täk ene ho-olo. Sen onuň bokja-da bolup bilmeýäň. Hökümet ony gürlemez ýaly güni atyp öldürmese-de, gaty erbet köseýär, süýreýär. Gije ýatyrka öýüni daşladýar. Prosta daşary ýurt guramalary enemiziň arkasynda durany üçin öz-özünden öler ýaly etjek bolýar. Şeýle gorkýar hökümet. Namart. Suwerenok. Her dürli töhmetler atýar. Hatda inwalidni ogluny özüni asmana mejbur etdi. Süper büyük žurnalistka hakykat aýtmak. Sen nädip şol aýala at dakyp bilýäň? Haramzada ýallakçy! Bu derejede haramzada bolmaň-ow. Adamlar.